Ki te wherawhera i ngā take tōrangapū kua hono mai a Te Ano Tuiono o Ngākākariki atu i, i kei hea koe Te Ano i tēnei wā?
Te Manawatū. Te Manawatū, atu i Te Manawatū. Tēnā koe i whai wā ki a mātou i tēnei ahiahi. Tuatahi ake, hei tā Chris Luxon, ka whakatōrohia ake te wā e noho kapi ai te Whare Pāremata kia roa ake ai te wā whakatāna mema Pāremata ki te tauhou rānō. He aha ō whakaaro?
Oh, kei te paupau nui o a, a, a Christopher, Christopher Luxon i te mea i au ki te tiro ki te rātaka o te paremata i kei reira tonu nā rā, uh, ai, ai ki te rātaka ka, ka moe te, te whare e te 20, Rutukana tai o Tihema, nō reira, whā rā we move to Kirihimeti, nā wai, kāre te moe he atataki kōrero e pērā ana. Nā, he kōrero whiriwhiri kai te rere i waenga i a Nahinara et me Aotearoa Tuatahi, āhea whakatauria ai e koutou, e ngā kākari ki wā koutou kaiārahi, kia tīmata ai wā koutou whiringa, whiringa, whiriwhiringa kōrero anō hoki?
Ko te tatari te motu, kia tiro he aha nā kāre ki runga i te tēpu, ā, tērā wiki ka moeho mai. Ā, ka mutu tērā ka, ka taea mātou te whakarite i tō mātou nei mahere kai, rautaki. Hoi, te āhua nei kei te haere, haere mātou ki te, nā Tūru Āpitihana, ā, kei reira ka, ka kaha mātou ki te whakapau werawera ki te hapai atu i ngā kaupapa here i whārikihia e mātou ki runga i te, Arā, a Pōtitangei tēnā i taua, hoi anō kei te haere tonu nā mahi. Okay. Na, i raro i te kaupapa here a te auaha mahi hara, arā, te Criminal Activity Intervention Legislation, kei te whai mana ngā pirihimana ki te tirotiro i ngā waka me ngā kāinga o te hunga e whakapaetia ana he mema kēnge. He māharahara rānei ōu?
Right, he maharahara tā mātou mō tērā o nā, tērā o nā ture, i te mea kei te take ki runga i nā, nā mōtika tangata, hoi, me āta, me āta whakaaro tātou ki roto i nā āhuatanga he āta take i taka, taka ēnei tangata ki te hē, mā runga i tērā ka taea tātou te āwhina, me, e, hiahia mātou ki te tautoko nā, nā, nā tukanga, nā kaupapa here, nā ratonga a te Māori, mō te Māori, ā, kei reira te oranga.
Okay. Na, ā, taku pātai whakamutunga te ano, ko ngā kaipakihi o Rotorua, o Tāmaki Makaurau hoki e mea ana, kua hēke atu ngā mahi whakautu puehu, whakatutū puehu, ā, i te puku o ngā tāone nei. Na, kai te hiahia hoki, ā, kia hūnukuhia atu te hunga moe tiriti, inu waipiro, hoko whaka, whakapōauau hoki, he aha te rongoā?
Ko te rongoa, ko te āwhina i ngā ratonga hauora, ko te rongoa kia āwhina ō tātou nei hapori ake, kia āwhina, kia tautoko ēnei tāngata ki kaua hora noa, kia kaua pana rātou ki waho i te tāone, ko te me nui, ko te aroha, tēnei me te manaakitanga. Kei a tātou te Māori tērā ōna āhuatanga, nō reira, mēnā ki a mātou, ka hoatu mātou nā rauemi ki ngā ratonga e ngākau nui ana ki tērā e ērā whanaunga o tātou, ā, kia kaua rātou i, i rongo o te nau o te pōhara, ā, kia whai wāhi rātou te rau kai ki runga i te tēpu, te whakautu o rātou na, nama kia whai, ā, oranga ki roto i ngā ratonga hauora anō hoki mēnā kei reira anō te raruraru. Ā, ko te manaakitanga, ko te aroha, tērā te whakautu. Ok.
Koina noa iho, te ano ka nui te mihi ki a koe mo i whai wa ki a matou te ao marama i tenei rangi. Kia ora. Kia ora, nga mihi.